Эпӗ Настя ятлӑ. Эпӗ Владик Лашников. Эпир ку конкурса уйӑха яхӑн хатӗрлентӗмӗр. Пирӗн Настя вӑл ҫакӑн пек конкурссене хутшӑнма питӗ кӑмӑллать. Ытларах юрлама тата сӑвӑ калама. Эпир ӑна тӑваттӑра чухне сцена ҫине кӑларнӑ та пӗрремӗш дебют темелле. Ҫавӑн чухне Ҫавӑн чухнех вӑл пирӗн пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑччӗ. Эпир унпа мӑнаҫланатпӑр, хавасланатпӑр, пирӗн пуласлӑх тесе шутлатпӑр. Ытларах чӑвашла конкурссенче хутшӑнатӑр-и? Чӑваш конкурсӗнче уйрӑмах. Пирӗн хамӑрӑн ҫемье те чӑваш енӗпе нумайрах мӗнле калама туртӑнать. Ҫавӑнпа пирӗн хамӑрӑн атте-анне те чӑваш енӗпе нумайрах ҫывӑх ҫывӑх чӑваш еннипе е хамӑр тӑвар ачасене нумаях чӑваш еннипе хутшӑнтарассӑн яланах. Ашшӗ мӗнпе пулӑшса пырать хӗрне? Сӑвӑсем калама, калама вӗренеп иксӗмӗр. Ташласа парать вӑл мана яланах. Сӑвӑсем те каласа парать.
Настьӑна килӗшет-и?

Нас показывает, удивляет, танцует, песни поет. Вместе репетируем, да.
Эсир Мария Петрова. Ҫапла ведь-ха? Ҫапла. Ӑҫтан килнисем? Йӗпреҫ районӗнчен.
Ҫак конкурс пирки ӑҫтан хӑҫан пӗлтӗр тата мӗн чухлӗ хатӗрлентӗр, мӗнпе килтӗр? Ҫак конкурс пирки икӗпин те вун пиллӗкмӗш ҫултанпах пӗлетӗп. Кашни ҫулах ҫак конкурса хутшӑннӑ. Кӑҫал вара ӗнтӗ ятарласа Вера Кузьминична Кузьминина курас тесен те ҫак конкурса тепӗр хут хутшӑнас терӗмӗр. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ конкурс питӗ пысӑк шайра иртет те пултаруллӑ ҫынсене курса савӑнман те хамӑра валли. Мӗнле теҫҫӗ-ха тавра курӑма пӑхмай? Хамӑр, хамӑр тавра курӑма пӑхма тесен те анлатма килтӗмӗр, хутшӑнтӑмӑр.
Акӑллӑ тӳресенчен кама калас килтӗр, камсӑр пурччӗ?
кӗмен. Курман халипсала каяс тесе кӑна утӑп. Паян эпе так. Мӗн каласа паратӑр? Ҫас калап. Паян эпе Николай Кушмановӑн сӑввине чӗлхемӗре сӑвва вулатӑп ҫак сцена ҫинче. Вот э, сӑвӑ чӑнах та тивӗҫлӗ сӑвӑ тесе шутлатӑп эпӗ. Мӗншӗн тесессӗн унта э, чӗлхе пирки анлӑ э, каласа панӑ.
Марин, кала-ха, тархасшӑн, уйӑх хатӗрленмен терӗн-ха Ҫук, ҫак конкурса ӗнтӗ ятарласа хатӗрленмен, мӗншӗн тесен кашни ҫулах мӗнле каламалла фестивальсем иртӗҫ пирӗн. Унта сӑвӑ конкурсӗ пур. Ҫав конкурса хатӗрленӗ сӑвва, сӑвӑпа килтӗм эпӗ ҫакӑнта. Эпӗ ҫирӗм иккӗре. Ҫирӗм икӗ ҫулта. Ыйтам-ха туххине кам туни. Юрать-и или кирлех мар? Эсир унта ачасем килнӗ, эсир ушкӑнпа килнӗ, камра килнӗ? Эпир ушкӑнпа килнӗ, Йӗпреҫ районӗнчен питӗ нумай ҫын пирӗн ҫак конкурсра хутшӑнчӗ. Вунса кӗр ҫын. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, ҫакӑнта эпир Йӗпреҫ районӗнчен паян вуннӑн хутшӑнатпӑр. Награжденине те ӗнтӗ вуннӑн. Тивӗҫлӗ сӑвӑҫсем пирӗн районтан нумай. Тавтапуҫ.

Апла пулин те эп паҫӑр Якпӑль патӗнчен палӑкӗ патӗнче иртсе килнӗ чухне шухӑшласа килтӗм. Ыран пирӗн пысӑк уяв чӑвашра. Тепӗр кун та пысӑк уяв чӑваш чӑваш чӗлхи уявӗ, чӑваш чӗлхи кунӗсем пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫак сехет хушшинче эп мӑнаҫланса карӑм. Ҫак пӗчӗк кӑна шӑпӑрлансем пирӗн пуласлӑх пуррине шанса, туйса, савӑнса чӗтреме ертӗм. Макӑрсайманни кӑна. Ҫавӑнпа та ҫакнашкал фестивальсен, ҫакнашкал конкурссен пӗлтерӗшӗ питӗ пысӑк. Кам ҫак япалана пуҫарнӑ? Паллах, ӑна министерство, культура министерстви пуҫарса яни, ыттисем пуҫарни. Ку вӑл питӗ кирлӗ. Ҫакнашкал япалана, ҫакнашкал япалана пирӗн татмалла пур халӑха та, пур ача-пӑчана та. Мӗн тери илемлӗ, уйрӑмах ман татса калас килет, Елчӗкрен килнӗскерсем Елчӗк тӑрӑхӗнчен тӗлӗнтерчӗҫ. Мӗн тери маттур Елчӗкрен килнӗ ачасем, мӗн тери лайӑх ӗҫлеҫҫӗ иккен вӗсем. Сӑввисене ӑнланса вулаҫҫӗ, чӑн чӑвашла калаҫаҫҫӗ, вӗсем артистланма та пултараҫҫӗ. Ҫапла вӗт, ӑнланса вулаҫҫӗ. Мӗн тери вӗсем чунпа ҫав сӑвва юратса, сӑвва кӑна мар, чӑваш чӗлхине, хӑйсен чӗлхине юратнине

тесе каларӗ леш ҫынӗ. Паянхипе виҫӗ кун ӗнтӗ ак, тесе каларӗ Лашу мӗн тӗслӗччӗ? тесе каларӗ лешӗ. Шуру аччӗ, тесе каларӗ Ҫак ху антих мар-и? тесе каларӗ леш ҫынӗ. Хайхи анса пӑхрӗ те те ут ҫинчен лашине: «Ҫакӑ, ҫакӑ, ҫакӑ!» тесе каларӗ тет. Лаши ҫине сиксе утланчӗ тет те савӑнни пек чуптара пачӗ тет килне. Ой, Лидия Моисеева Софья Александровна ятлӑ. Вырмар районӗнчи Чулкас ялӗнче пурӑнатӑп. Эпӗ пилӗк ҫулта Сире хӑть Светлана Асамат ҫӗрлесене каласа паратӑп. Телей. Икшнатне шатлаттарса, инкурипе тапаттарса чоп кӑларнӑ ами тавра мӑйне тӑсса, какаклатса хура ҫиtta шаҫ апат Йӑлтӑмса ара чӗпписене тӗксе илет, ҫупӑрлать, ял урамне янӑратса савӑнӑҫне палӑртать. Илле кули хурт пӑхать, ертсе пыран Геннадике чар чӳчӗ ҫапла калать. Куртӑн-и малля ташлать, мана чечӗп, ҫуралсан ачӑрӳшӗн чухне анне тапра ташланӑ, кукка купӑс каланӑ, инке юрӑ юрланӑ, Асаттепе асанне, кукаҫипе кукамми сӗтел тавра, сапка тавра ҫапра ҫӑкӑр ҫавӑрнӑ. Астумастӑн-им вара эсӗ мана кун ҫинчен пӗлтӗр пӗрре каланӑ? Эсӗ лаш ҫемьере телей курма ҫуралнӑ. Сире мана хуларан килсе кайнӑ Шураппа Ӗҫчелӗхне курсассӑн илсе пыр-ха ман пата. Сан пата-и? Мӗн тума? Санӑн ҫеҫ-им-ха Коля? Курмалла ҫав телея.
Александр Кылган, Леонтьев Ульянов йытӑпа кушак. Кушакӑн шартлама ҫил варринче вутти пӗтсе ҫитет. Выртасчӗ кӑмака ҫинче, анчах сив кирпӗч хытӑ чӗпӗтет. Ӑшша вӗренӗ кушака пит ырах мар, мӗн шӑнӑ кӑмака. Тек тӳсемест хайскер. Килтен туса йӑпӑлтатма пуҫлать йытта курсан. Салам! Пӳскилӗм. Ма вӗрен? Пӗтмалла мар-и сӗверем? Сана аван, тече йытӑ тарӑхса, эс ӑшӑ кӑмака ҫине выртан та хӑварса туймастӑн сивӗ хӗл кунӗ. Туятӑп ҫав, туятӑп хураҫка тус, шелеп сана. Анчах пуҫна нус,

Анчах та ҫуркунне ҫитсен хуса ярать ӑна хӑй килӗнчен. Ҫак кушак евӗр туссене ан шанӑр тусӑм, ан ӗнен. Вӗсем эс ырӑ тунине манаҫҫӗ йывӑрлӑх иртсен.
Мана Романов Матвей тесе чӗнеҫҫӗ. Садике ҫӳретӗп, ача солнышко садикне. Сӑвӑ кӗвӗ. Кӗпе. Кӗпе. Ман ҫук чӑваш тумӗ тӗрленнӗ кӗпе, анчах чӑваш юнӗ тапать чӗрере. Ман ҫук папа, мама, атте пур, анне, кукаҫ, кукамай, асатте, асанне. Эпӗ здрасте теместӗп, салам ман, салам, е ырӑ кун пултӑр, тесе ыр сунам. Ман ҫук чӑваш тумӗ тӗрленнӗ кӗпе, анчах чӑваш юнӗ тава чӗрере нихҫан та манӑн анне чӗлхине, нихҫан та манӑп кукам юррине.

Пулӑ тейӗн тусӑмсем, юханшывӗ чун уҫҫи хӗвелпе пӗрле тӑрсан, ирти каҫ пин ӗҫ тусан, пулӑ тутӑ эс ялан ӗмӗр пурӑнӑн пуян.
Елчӗк районӗ Романов Георгий ҫур енне кайсан куян чупрӗ, тухрӗ вӑрмантан, ҫитрӗ те уй хӗррине, чалӑштарчӗ тутине. Паллӑ пысӑкӑн хуйхи, хурасах пырать уй-хир. Ҫакӑр-шурӑ кӗрӗкпе, епле ҫырӑн ҫӑвӗпе улӑштармаллах кальтум, кирлӗ хурарах костюм. Шӑпӑрт пулчӗ саманта, камши ҫавӑҫ вӑрманта. Чӑрӑшан хурса тӑмхан, йӑт нумай ҫитсе пӑхан. Ят нумай та шӑллӑм ман, пӗр сӗвем те ҫип юлман, терӗ Чӑрӑш Куяна. Кирлех мар пит кулянма, эсӗ ҫамрӑк, чӗрӗ те шыраса тупчӑрӗпе. Чӗрӗ пылчӑкӗнче типӗ ҫул ҫайӗнче пулӑшма сана хавас. Ҫуккӑ ҫип, ӑҫтан тупас? Эс ҫапах та ҫамрӑк тус, ан кулян, пуҫна нус, хӑвӑрт, ҫиҫӗмлӗ ҫиҫсе, эрешмен патне ҫитсе, пуҫӗнчи эскил илсе, туххӑм парӑп ҫӗлесе. Чунсӑр мар-мӗн эрешмен, куяна паллать иккен. Юр, тусӑм, ҫичхӑлха, Оксана ҫук, пӗр ҫӑмха. Йывӑр пулчӗ чӗрепе, Куҫ хупмарӗ ҫӗрӗпе. Пирӗн тусӑн тепӗр кун Ҫинҫе вӗрсеннӗ тум, Хӑйӗн ҫавӑ тумӗпе, Вӑл ҫӳрерӗ ҫӑвӗпе.

Эй, патша, кунта килсем, тутлӑшӑсси ӗҫсем, хол туриккӳне пушар, ҫукаллех пымасть кушак, вӑл йӑтса ҫӳрет кӑмпа, акӑ улӑхрӗ унпа, пахчари йӑмра ҫине кӗтӗ йывӑҫ хӑвӑлне.

Ултӑ, ултӑ, пиллӗк мар. Ак, тӑнлаш планине тытӑнать хӑй вӑр-та-вар. Калама кунсен ятне тунтикун, ытларикун, малалла вара юнкун, эрне кун, кӗҫнерникун, Улттӑмӗш кун шӑмат кун, сехет ҫурӑ. Е ытла тупӑшаҫҫӗ халь вӗсем пӗлӗш ҫук паллах капла. Кун шутнеҫак ачасем пулӑшайышкӑнпа тупсӑмне татса пама килӗр, пур юшкӑнпа тытӑнать пӑр шутлама. Тунти кун пӗрремӗш кун, иккӗмӗш ытлари кун, виҫҫӗмӗш чӑнах юн кун. Вӑл иртсен каҫхине кун шутпалла атсем ҫак кун шӑп тӑваттӑмӗш пулать. Тепӗр кунӗ эрне кун. Вӑл кӑшкунга кам калать? Малалли кун шӑматкун. Церас улттӑмӗш шутпа пуртатах та тепӗр кун. Положани халюмпа вӑл туссем вырсарникун асрас тытӑр яланах эрнере шӑп ҫичӗ кун айтӑр шутлӑпӑр татах.

Тытнӑ пулсан йӑвана, Хурӑ кала ӑна, Еримарӑн савӑнам Пусӑра та тал тӑвам.
Сирӗн ӑмӑрта Ҫӗрпӳри пӗрремӗш вӑтам шкулта вуннӑмӗш Б класра вӗренекен Константин Васильевич ҫырнӑ поэмӑн сыпӑкне Нарспи поэмӑн сыпӑкне вуласа парать.

Вер-сур карчӑк яшкана пӗччӗр усал тӑхтаман. Ут Малтинес леш енче ларать, сикет ес пукан. Сикех, сикех ес пукан, пӗччӗр усал тӑхтаман. Вӑтӑр та пӗр ту ҫинче ес хуранра пиш яшка. Ҫав яшкара пиҫҫӗлен пиҫтапӑкра упӑшка. Вӗрет, сурать сарӑкин хӑй яшкине пӑтратса. Вилӗм яшки вӗрет-ҫке, ҫӗленпех чашлатса. Каҫ пулсассӑн упӑшки килти хиртен ҫаврӑнса Сӗтел ҫинчи яшки ларать снега ларса. Кашӑк тытрӗ тӑхтаман. Ларчӗ сӗтел хушшине. Яшка тутлӑ-ҫке пая, тесе мухтать яшкине. Усал куҫпа ҫавӑрса кӑтартать вӑл чӑмӑрне. Яшка тутлӑн ҫӑй ларса кӑшкӑрать вӑл анне. Ҫил-ҫке-ха, кӑранта. Ӗҫесем ӗлкӗрмест. Ах, Нарспи ҫавӑнта тухса каять. Тӳсеймест. Тулта ларать куҫҫульне тӑпра ҫине юхтарса. Пӳртри ҫиет яшкине урлӑ-пирлӗ тайӑлса. Ҫиех, ҫиех тӑхтаман наркӑмӑшлӑ яшкана. Ӗнтӗ эсӗ малашне упӑшка мар арӑмна. Пӗтрӗн ӗнтӗ тӑхтаман. Ҫутӑ тӗнче санӑн мар. Нарспи часрах кӗр пыртӗ, айва килет, вырӑнса. Авадурӑм ӗтлентӗм, чунӑм ҫунать шалтерех. Ашка хыҫҫӑн шыв ӗҫрӗм, тунчерех пекех. Нарспи кӗчӗ итлесе, ҫӗрте ларать упӑшки. Пӗтӗм ӑшне чиккине ҫурать хаватлӑ яшки. Арӑм сарчӗ вырӑнне, упӑшкине вырттарчӗ. Ҫӗкле-ҫӗкле ҫапрӗ те чӳнетне хӑварчӗ. Татӑлчӗ.
Костя Николаев Элӗк районӗ Тавӑт ялӗнче. Кам-ши кӗнӗ пахчана каласам чес мана. Ыйтрӗ вӑл кӑчакаран, шӗверкке мӑйракаран. Мекек-кек, мекек, эп мар, эп пӗлместӗп, эп курман. Кайса ытам сыснаран, вараланчӑк сӑмсаран. Кам-ши кӗнӗ пахчана, каласан чес мана. Ыйтрӗ йытӑ сыснаран, вараланчӑк сӑмсаран. Нӑрӑх-нӑрӑх, ҫук, эп мар, Купӑстаев вырламан, чӑхсем кӗнӗччӗ унта, ҫавсем ҫине тупата. Картишӗнче шӑй та шӑй, картишӗнче лӑй та лӑй, кампур вырӑт, хыр та хар, чӑхсем тарас чӑл та пар. Китерики саратан, хырра мари йӑтӑран, сикре лач ун ҫине, сӑхри вӑл ҫине ҫине. Чӑхсене махвалан, тасаранма айӑплан, Пахчана чӑхсем кӗмен, купӑста вӗсем ҫимен. Кам-ши кӗнӗ пахчана? Каласам тес мана, ыйтрӗ йытӑ. Шурхултан, шурхултан тӑсмак мӑйран. Тига кӑчкӑрчӗ шурхур. Шартах чикре ваткан пур, пӗлместӗп ҫав курман. Кайса ытав кушакран, ҫывӑрмасть вӑл каҫине. Ҫав пӗлет кам кӗнине. Кам-ши кӗнӗ пахчана? Каласамччӗ эс мана, ыйтрӗ Ютук кушакран, йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫут куҫран. Кушак шутне тӑратса, сӑмах хушши чашкӑрса, хӑвах ҫине сана, халех калап хуҫана, вӗрентет-ха вӑл сана, сыхламашкӑн пахчана, кам-ши пенӗ пахчана, йытӑ тӑрать хурланса, качака, йӑл-йӑл кулса.
Елчӗкри вӑтам шкул. Агеева Виктория, Лукин Аркадий, чӗлхем, тӑван чӗлхем. Чӗлхем, тӑван чӗлхем. Эс пуртанах чунра, ҫиҫет шевле хӗлхем. Чупать вӑй-хал юнра, сӗм вӑрмана тухсан туяп. Кашла-кашла йывӑҫӗсем тасан юрлаҫҫӗ чӑвашла. Ҫуралнӑ ялӑмра ҫунатлӑ чӗлхепе пуплет яштак йӑмра. Ҫумри ҫӗмӗртлӗхпе вӑл хӗрӳне ансан саркӑрсемпе ташла кунта йӑлтах ансат, кунта йӑлт пакӑшла. Ҫӳҫе ҫинҫе ҫилхе, ҫилпе сиккеленет. Чӗлхем, чечен чӗлхем, ҫулҫа сирсе ҫӳрет. Сӑрхӗрӗнчен анса анамӗ аталанать. Ӑшра вут кӑларса анам анаталла. Вуншар чӗлхе юрри, вӗҫет тӗпенелле. Чӑваш кӗвви пурри, чуна ҫӗклет епле. Шур акӑш Пӑрахут. Ҫитсен Шупашкара сас пачӗ. Ту-ту-тут, тус-тантӑшсем умра. Тӗп хулари хӗрсем, манман-ха чӑвашла. Эппин, чӗлхем хӗрсем, вут-кайӑкӑн вашлат. Тӗнчемӗр уҫлӑхне сассу ҫитет пулсан, чӗлхем, ху хӗлхемне сӳнтермӗн эс нихҫан. Час тӑхта. Тарасова Анастасия Елчӗк шкулӗнче улттӑмӗш класра вӗренетӗп. Митта Ваҫле, тӑван чӗлхем, таса хӗлхем. Тӑван чӗлхем, таса хӗлхем парсан пӑлхавлӑ чунӑма парчӑнлӑх, савӑнӑҫ, илем, пар ирӗк ҫутӑрах ҫунма, Ӗшеннисемшӗн ҫул ҫинче эс шанчӑк ҫӑлтӑрӗ ялан. Тискер тӑманлӑ каҫсенче йыхравлӑ чан пек янӑран. Ҫунат паратӑн ҫамрӑка, ватта чун канӑҫӗ кӳрен. Сӳнсе кӗленнӗ кӑмрӑка вуткайӑк сывлӑшӗ кӗртен. Хыпса ҫунан ҫӗршывӑма чӗлхем. Сипетлӗ ҫумӑр яр. Хӗвелхӗм панӑ сывлӑма, Мана та пӗр тумлам сыптар. Сӗткенӳпе шӑварӑнса шаланкӑ евӗр ҫӗкленем. Шелте ҫыхавлӑн ярӑнса Этемшӗн савӑнӑҫ чӗнем. Татапуҫ.

Ан хӑра, хӑрамасӑр ҫывӑхрах пат ӳкет ыраччӗре. Ҫулҫи чаштӑр тӑсанах чарӑнат тапма чӗре. Хӗвел хурӑн тӑрринчен анчӑр шӗшкӗлӗх ҫине. Шӑппӑн тӗмӗ хыҫӗнчен киле тухрӗ ун умне.

Сантӑр путрӗ ыйӑха, сасӑлчӗ сӑнчӑвахра тилӗ чӑмӑр чӑтлӑха. Ҫырларан килекенсем асӑрхарӗҫ сантӑра, тӑчӗҫ тӑнката тавра. Кам ку? теҫҫӗ хӑш ялсем, тен, у хамӑр патрисем.

Каяс ҫула ҫил-тӑман хупларӗ. Тӳпери чарӑна пӗлми аларманӗ авӑртать тейӗн. Кӗркунне те, ҫӑнӑхне те тӑкаҫҫӗ-ши хире? Юр кӗрчӗсем, авӑ, иртсе пыракан ҫуртсен пӳртри ҫивитти таранах ӳсӗ лартрӗҫ. Таврари ялсем ҫил-тӑман шаршавӗпе хупланса каҫхи ыйха хута пуҫларӗҫ. Пӗр паҫик ҫеҫ сурӑх вутекки пек паттӑрланса, малаллах сиккелесе чупкаласа каяс ҫула кӗскетрӗ. Автобусӗ ӑшӑ, хӑтлӑ. Ларса пыракансем урамри ахӑр саманана кинори евӗр чӳречерен ҫеҫ курса пыраҫҫӗ-ха. Хӗрарӑм кӑкӑр ачипе яла таврӑнма тухнӑ. Патӑрьелпи Елчӗк ҫулӗ хӗресленнӗ ҫӗрте ӑна упӑшки лашапа кӗтсе илетӗп тенӗ. Хӗрарӑмӑн чунӗ лӑпкӑ. Кӑкӑр ачи амӑшӗн тутлӑ чӗччине чаплаттарсах ҫиет, амӑшне канлӗ телей кӳрет. Чӑпӑр-чӑпӑр тӑвать унӑн пӗчӗк тути. Хушӑран тата йӑлтӑр, кулса илни те пӗлет апӑрша. Амӑш ытамӗнче исленсех ҫывӑрать ача. Хӗрарӑм ӑна хускатма та шеллет. Анчах мӗн тӑвӑн, ҫитмӗли ҫӗре ҫитрӗҫ, анса юлмалла. Автобус алӑкӗ уҫӑлчӗ. Тӳрех кӗртӗшне ҫитрӗ хӗрарӑм. Ах, Пит-куҫне ҫатӑрах ҫыртса илчӗ вичкен ҫил. Ача амӑшӗ аранах ашса тухрӗ, ҫул чарӑнма тунӑ хӳтӗ вырӑна пырса тӑчӗ. Сивӗ ҫил ӑна тӳмелесе ӗлкӗреймен кӗрӗкӗ витӗр кӗрсе пилӗк ҫурӑмне шелсӗррӗн хыпашласа тухрӗ, кӗрӗк аркине енчен енне лӑскарӗ. Кӗтсе тӑрасси кун пек ҫанталӑкра чӗр вилӗм, Пӗр вырӑнта хытса шӑнма та пулать, юр хӳсе кайма та пултарӗ, тесе шухӑшларӗ те ача амӑшӗ, хӳтлӗхрен тухса, каллӗ-маллӗ утса ҫӳреме пуҫларӗ. Упӑшки киле ҫул ҫине купӑс ывӑниччен тинкерсе пӑхма пуҫларӗ. Ни лаша сасси илтӗнмест, ни ҫын сасси. Аякри ҫулпа машина фари ҫутатса килни те курӑнмасть. Ҫут тӗнче асар-писерлӗхӗнче тӑр пӗччен вӗсен пепкипе. Ҫак самантра хӑйне ытла та пӗчӗк те вӑйсӑр туйса илчӗ вӑл. Тем вӑхӑт иртрӗ ҫапла. Хӗрарӑма ӗмӗр пек туйӑнчӗ ҫак кӗске самантсем. Акӑ, сасартӑк вӑл темле ҫутӑсем пырса кайрӗ. Мӗлт-те-мӗлт тӑваҫҫӗ вӗсем. Хӗрарӑм хӑйланса ӗлкӗричченех вӗсем енне темиҫе юртӑм пусрӗ. Ҫак ҫил тӑманлӑ уй-хирте Чӗрӗ чун пуласса шанман вӑл. Чалт! Сиксе тухрӗ ун умне сасартӑк каш хӑрами. Ун хыҫҫӑн виҫӗ ҫури. Хӗрарӑмӑн сывлӑшӗ пӳлӗнсех ларчӗ. Хыр-р! Хыр-р! хӑрлатрӗ каш хӑрами, шӑлне ерсе. Тарас! Ӑҫта Тарас? Епле тарса ӳкме пулать-и вара ҫак самантра? Ача амӑшӗ ним шухӑшласа илме те пӗлеймерӗ. Урисем хӑйсем тӗллӗнех автобус чарӑнакан хӳтлӗх енне хуллен-хуллен каялла чакрӗҫ. Ача амӑшӗ ӑсӗ мар. Чунӗ хуҫаланчӗ ҫак самантра. Чакса-чакса пычӗ вӑл. Кашкӑрами ун хыҫҫӑн пӗрер урине хуската-хуската утрӗ. Ача амӑшӗ пит хуллен ҫакрӗ хӳтлӗх патне. Ҫапла хытса тӑчӗҫ иккен вилӗмлӗ ҫапӑҫу умӗн. Кашкӑр куҫӗнче курайманлӑх ҫук. Вӑл пит ансах тӑнлӑхать. Анчах вӗҫертмесле ҫирӗп куҫпа. Хӗрарӑм та ун куҫӗнчен пӗр пӑрӑнмасӑр пӑхса тӑчӗ. Сисрачӑ амӑшӗ. Кашкӑр куҫӗнчен куҫне илсенех вӑл пӗр самант та вырӑнаймӗ. Хӑй те, пепкийӗ те. Мӗн шутларӗҫ икӗ чун ҫак самантра? Кашкӑр-ами тата ача амӑшӗ. Асар-писер тамӑкри пек ҫанталӑк вӗсене шухӑшлама панӑ самант кӗскелсех пычӗ. Акӑ часах. Акӑ часах, акӑ часах турӑҫӑм! Ачамӑшӗ пӗтӗм вӑйран кӑшкӑрса ячӗ те ачине чарӑну хӳтлӗхшӗн тунӑ бетон хӗметӗрине мӗнпур вӑйран ывӑтса ячӗ. Ун тӑрине хӳсе лартнӑ ҫемҫе ӑшне ӳкнӗ пекки каҫса кайсах йӗме пуҫларӗ. Ача амӑшӗ ҫине каштӑрами пӗррех сикрӗ те мӑйран тӑвса та лартрӗ. Ун хыҫҫӑн ҫитӗнсе пыракан ҫурисем кӗрӗк аркине туллама пуҫларӗҫ. Енчен енне тулларӗҫ кӗрӗк аркине. Пайӑн-пайӑн сапаларӗҫ юр ҫине. Юлашки саманччен кӗрешрӗ ача амӑшӗ хӑйне туллакан каш хӑрамипе, вӗсен ҫурисемпе. Пепки йӑни ӑна тӳрех тӑн ҫухатма памарӗ. Пурнӑҫпа вилӗм тата пуласлӑхшӑн пыракан кӗрешӳ ытла та хаяр пулчӗ. Тул ҫутӑлассине кайсан асар-писер ҫанталӑк лӑпланчӗ. Ҫул ҫухатнӑ лавҫӑ лаши ҫунипе арӑмӗпе ачине шыраса пырса ҫитрӗ. Йӗрсе пыррӗ тытӑннӑ ачин сасси ӑна аякранах илтӗнчӗ. Ҫул ҫинче выртакан кӗрӗк таткисене Пӗрне, тепӗрне тытса пӑхрӗ арҫын. Арӑмӗн хӑрах аттине лава ҫине вытса печӗ те хӑвӑртрах чул хӳме тӑрринех парса кайрӗ. Ҫӑм тутӑрпа мамӑк утиялпа хытӑ ҫыхнӑ ача хӳме варринче, юр ӑшӗнче пӗчченех ҫут тӗнчене сас парса выртать. Ашшӗ чӗркуҫленчӗ. Ачине алла илчӗ. Хӑй ҫумне чӑмӑртарӗ. Куҫсенчен куҫҫулӗ юхрӗ те юхрӗ. Тавтапуҫ.
Эпӗ Настя Емельянова ятлӑ. Вӗлкӗшҫи чӑваш ялавӗ Шупашкарӑн варӗнче вӗлкӗшет мӑнаҫлӑн, сумлӑн кӑвак пӗлӗт айӗнче. Эп темле ялав та курнӑ ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере.

Ирӗклӗн, мӑнаҫлӑн, эсӗ ӗмӗр-ӗмӗрех.
Нестер Валена, Вӑрнар районӗ, Шӑнар ялӗ, вун пӗр ҫулта, Александр Кокан, йытӑпа кушак. Кушакӑн шартламахӗ варринче вутти пӗтсе ҫитет. Выртас чӑкӑмака ҫинче анчах сив кирпӗч хытӑ чӗпӗтет. Ӑша вӗрентнӗ кушака, Питӗрах мар мӗн шӑннӑ кӑмака, Тек тӳсеймест хӗскер пӳртрен тухса, Йӑпӑлтатма пуҫлать йытта кусса. Салам, вускилӗм, ма вӗрен, Пит майлӑ марим сивӗре? Сана аван, тет тарӑхса, Эс ӑшӑ кӑмака ҫине Выртатӑн та хӑпарса, Тоймастӑн сире хӗл кунне.

Тӑхта, пӗр шухӑш кӗчӗ ман пуҫа. Пулман килте халес хуҫа. Вут татта хӑв пӳртне пӑсса, тек пурӑн кӑмака хутса. Нихҫан суйса курман та хурачка, шанать вӑл кушака. Куҫать те ун патне, сӳтсе тӑкать хӑйӗн пӳртне. Хӗл каҫиччен хутса пурнать кушак кӑмакине.

Тӑван чӗлхем, мета Ваҫлейӗ. Тӑван чӗлхем! Таса хӗлхем парсан пӑлхавӗ чунӑма. Пӗрчченлӑх, савӑнӑҫ, илем пар ирӗк ҫутӑрах ҫунма. Хыпса ҫунан ҫӗр-шывӑма. Чӗлхем, сипетлӗ ҫумӑр яр.

Ҫиди сирине чӑх яшки. Ачасем, эсир чӑх яшки юрататӑр-и? Паллах, терӗсӗр. Ӑна пурте юратаҫҫӗ. Эпӗ те ҫапла шутлатӑп. Нинукпа Лизук та чӑх какайне питӗ кӑмӑллаҫҫӗ. Нумаях пулмасть вӗсен ҫуралнӑ кун пулчӗ. Вуннӑ тултарӗҫ хӗр ачасем. Иккӗшӗ те? Ҫапла, иккӗшӗ те. Мӗншӗн тесен вӗсем йӗкӗрешсем. Ялан пӗр петтепе тӑхӑнса ҫӳреҫҫӗ, тӗрӗк ӑҫта та пӗрле каяҫҫӗ. Шухӑшӗсем те пӗр пекрех. Тенмелле ачасем ҫавах та. Ҫуралнӑ кунра вӗсен чылай парне пухӑнчӗ. Кӗнекесем, упа, кролик. Чӗрисем мар ӗнтӗ, теттесем. Пуканне те пур унта, макӑраканни. Унсӑр пуҫне асламӑшӗ вӗсене пӑртан укҫа вӗлешсе пачӗ. Ара, мӑнукӗсене питӗ юратать-ҫке вӑл. Ҫуралнӑ куну иртсе кайсан Нинукпа Лисук укҫисене шутласа пӑхаҫҫӗ. Пушмаклӑх ҫитмест. Илес пулсан икӗ мӑш илмелле-ха та. Тӳпе те йӳнех мар. Мӗн тӑваймалла? Тен, мӗн чухлӗ тутли? Анчах май чӑх илсе ҫиес. Икӗ хӗрача лавккана вӗҫтереҫҫӗ. Чылай пӑхкаласа ҫӳренӗ хыҫҫӑн чӑнах та чӑх кайне туянаҫҫӗ. Анне, эпир хамӑр укҫапа чӑх аҫӑ туянтӑмӑр. Пӗлтерет Нинук. Тарӑничченех ҫиестетпӗр, хушса хурать Лизук. Ҫутӑ хутаҫҫӗр чӑхха сӗтел ҫине хурса. Паян чӑхлешки. Паян чӑхлешки ҫиетпен. Сӗтелімне кармашать пӗчӗк Денис. Эсӗ тата ӑҫта ҫулхатӑн? Чавсипе текетӗн Анинук. Укҫи пирӗн вет, санӑн мар. Ҫуралнӑ куну ҫитсен, тен, сана та асанне укҫа парӗ. Ун чухне кутти мӗн илсе ҫи? Анне, пуҫҫаха хӑвӑртрах! Ҫуррине ҫеҫ ярас пуль. Тепре пӗҫермеллех юлтӑр, яшкалатса ярать амӑшӗ. Пӗтӗмпех яр, анне, яшкине мар, ашне ҫиес килет пирӗн. Юрӗ-ҫке, юрӗ, йӑлтах пӗҫерсе паратӑп. Ҫийӗ пин тӑраниччен, кӑлкалать амӑшӗ хӗрсем сум ҫине ӑшшӑн пӑхса. Какайне пур чура та пӗр-ҫке. Амӑшӗ тӗпелте аппаланчӗ. Нинукпа Лисук ҫав вӑхӑтра урӑх пӳлӗмне вылярӗҫ. Яшка вӗҫрӗ-и? Теме ҫухӑччен те пырса ыйтрӗ Денис. Виҫмен-ха вӑлам. Тепӗртак вӗренчӗр. Унччен те пулмарӗ, Нинукпа Лисук каллех чупса пычӗҫ амӑшӗ патне. Пӳҫри ҫапатне тӳнтерӗ-ха выртра. Тата кӑшт пӗринче-ха, тутлӑрах пултӑр. Кӑштахран амӑшӗ ачисене сӗтел хушшине чӗнчӗ. Алӑрсене ҫӑкӑр, супӑньпе, унсӑрӑн, унсӑрӑн унь-унне. Сехилте Денис Ҫӑвара микробсем кӗрсе каяҫҫӗ-и? Эпӗ вӗсене вӗри шывпа сывлайми пулсалӑрччӑр. Анне, мана янрӑххине антарса пар, юратет. Ҫык-ҫык унпа мар. Мулкач килӗшӳ ҫисе ларкӑннине. Вот-вот-вот ҫав. Ура, эпӗ халех! малалла чупса кайрӗ арҫын ача. Форум ҫул ҫинчен ан кансӗрле. Атя, хӑшӗ маларах е эпӗ пынинчен те маларах ӗлкӗртӗм. Ман супӑне ан тыт, тенӗ сана. Эсӗче ку манӑн, ку санӑн. Амӑш ачисене тата тепӗр хут ҫинчен харчӗ. Хӑвӑртах килӗр, апат сивӗнсе кайӗ. Пурте кухньӑна ӑмӑртмалла чупса пычӗҫ. Пурпӗрин вит килӗшсе сӗтел хушшине вырнаҫрӗҫ. Пӳлӗме тутлӑ шӑршӑ сарӑлнӑ. Турикесенче ҫӑл яшка пӑсланать. Чи варринче Пысӑк чашӑкра пурин куҫне илӗртекен чӑх тукмакӗсем кӑнтӑрса тӑраҫҫӗ. Атя, малтан ҫунаттисене ҫиет, кайӑн тукмаккисене, тет Нину. Ага, унпа килӗшсе пуҫне сулать хӗрача. Акӑ вӗсем пӗрех ҫунатта палтарса илчӗҫ. Ай, ытла-тутла ку, ҫӑварта хӗрелсе каять. Аша ҫӑвар тулли, чӑмлаҫҫӗ ентешсем. Акӑ вӗсем пӗрех тукмак ярса илчӗҫ. Ачасем те-ха хыпалансах тӑпӑлтараҫҫӗ. Денис какаййине аллипе кармашрӗ ҫеҫ. Нина палец укӑлне аллинчен ҫак тутарчӗ. Кашӑкне тытнӑ арҫын ача пуҫне пӗкрӗ. Амӑшӗ нимӗн те чӗнмерӗ. Шухӑша путсан сик шипене сыпрӗ. Ачасем, чӑх яшкине кӑмӑллакан килӗшсем пирки ӳсӗр мӑй каланӑ пулӑттӑр.
Герасима Юлиана Елчӗк районӗнчи Шмалак шкулӗнчен. Вӑрманпала мулкач пырать тет. Сасартӑк пӗртте-ле курать тет. Кунта этме, юрать ма? тесе ыйтать тет вӑл унран. Юрать, тет килӗ пит йӑвашшӑн. Кунта эпир мар, упа хуҫа. Асту, хытаншарла та хашшӑн. Упа илтсен ҫиет пуҫа.

Пур чунтан. Ан ҫитерсем ҫӑхансене, хам Ивана, лешсем мана. Пур килӗсем каччӑне, тав тӑвӗҫ уншӑн яланах. Ак тилӗ шӑпланса выртать, ҫури вӗҫне те сиктермест. Сӗлеки ҫеҫ яма вырта, ярӑнать, пӗр чарӑнма пӗлмест. чӑнах та вилчӗ, тет мулкач, пырать вӑл килӗ ҫывӑхне. Вара Тилли ӑна ҫав каҫ йӑтса каять хӑй йӑвине. Килевсӗр тилӗ кулать. Лектиртӗм-ха, тет, тӑмса ят. Тытисене ҫула-ҫула ҫӑтать ҫеҫ тутлӑ какаян. Миҫе каланӑ пуль, тилле аншан нихҫан та нетле. Анчах та ӑссӑн мункачсем ҫавах та пур ҫав тусӑмсем.

Пит Сӗмӗрнӗ трук шӑп пӗр вӑта телефонсемпе. СССР халӑх артисчӗ Вера Кузьминична Кузьмина тивлечӗпе паян пин ытла чӑваш чӗри, Хусанкай, Малкай, Сарпи, Асамат чӗлхипе такмаклать. Кунта ваттисем те, вӗттисем те пур. Чи ҫамрӑкки виҫҫӗре, чи ватти вара, сакӑрун виҫҫӗре. Хутшӑнас текенсем кунта ҫемйипех килеҫҫӗ, тӗрӗсех-и? Тӗрӗсех.
Эпир паян кунта ҫемйипех килтӗмӗр. Ватӑ хӗр, упӑшка тата хунява. Пурте ачасем виҫҫӗмӗш хут хутшӑнаҫҫӗ кунта. Кашни ҫул килме тӑрӑшатпӑр. Лауреат, пӗрремӗш степеньлӗ лауреат ятне илчӗҫ тӑваттӑш те. Тахҫанах хатӗрлени.
Виҫ ҫул каялах мӗнле илтрӗмӗр эпир ҫак конкурс пирки. Хатӗрлеме пуҫларӑмӑр. Кашни ҫулах ҫуркунне иртет, кашни ҫулах ҫулталӑкӗпе хатӗрлетӗпӗр. Килсе хутшӑнатпӑр. Сӑввисене кам суйлать, мӗнле суйлать? Сӑввисене ӗнтӗ ҫемйипе килтех пӑхатпӑр. Хӑшне калама ҫӑмӑлрах, хӑшӗ интереслӗрех, юптарусем суйларӑмӑр ытларах.
Ачасем мӗнле йышӑнаҫҫӗ? Ачасем хаваспах йышӑнаҫҫӗ. Вӗсен хутшӑнас килет. Чӑвашла сӑвӑсем вулас килет. Эпир юрататпӑр чӑваш чӗлхине. Юрататӑн эс чӑваш чӗлхине? Юратам. Урхкама юратан?
Анне. Аннепе. Мӗн ятлисӗр?
Эпӗ Марина.
Леонтьева.